Merħba u grazzi. L-ewwel nett grazzi ħafna talli qegħdin tattendu għal din l-attività organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Għadna kemm ħanpoġġi daqsxejn bil-qiegħda, ta' ħan naqgħod magħkom hekk kulħadd bil-qiegħda. Għadna kemm eh, segwejna dan il-film ehm, Dokumentarju nsejjaħlu jien, dokumentarju bijografiku dwar il-Professur Henry Frendo. Henry Frendo li s-sena l-oħra kif tafu rebaħ il-premju għal kontribut siewi fil-qasam tal-kotba u l-letteratura li huwa l-aktar premju prestiġjuż li jagħti l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kull sena. U meta wieħed jitkellem dwar Henry Frendo, Nistgħu nitkellmu dwar Henry Frendo l-istoriku, dwar Henry Frendo ir-riċerkatur, il-ġurnalist ukoll, Henry Frendo il-migrant u dak li ħadem mal-emigranti Maltin li kiteb dwarhom u ħadem ukoll mar-refuġjati fuq livell internazzjonali. Henry Frendo li ta wkoll kontribut fil-qasam fuq livell politiku u soċjali anke lokalment hawnhekk f'Malta. Qabel niftaħ id-diskussjoni, xtaqt illi nintroduċilkom il-min għandna hawnhekk fuq il-panel. Għandna l-Professur Vicky Ann Cremona illi kitbet u pubblikat sew Malta kif ukoll lil hinn dwar avvenimenti teatrali u ċelebrazzjonijiet pubbliċi b'enfasi fuq ir-relazzjoni bejn il-poter u s-soċjetà u kif joħroġ bis-saħħa tat-teatru, il-Professur Cremona tgħallem fid-Dipartiment tal-Istudji Teatrali tal-Arti Performattiva fl-Università ta' Malta. Kienet Ambaxxatur ta' Malta għal Franza u anki għat-Tuneżija u hija membru tal-Federazzjoni Internazzjonali tar-Riċerka Teatrali. Anthony Mizzi, Student tal-istorja wkoll. Kont, iva. Hux hekk?
Kien student tal-istorja, jiġifieri ggradwa fl-istorja, dak id-dokumentarju huwa xogħlu u nistgħu ngħidu illi qaxxar il-karattru ta' Henry Frendo b'dak id-dokumentarju. Sewwa, fi ftit kliem, ħa sehem bħala attur fl-ewwel film qasir tiegħu meta kien għad għandu erbatax-il sena, studja l-arti liberali fil-King's College f'Londra u meta ġie lura waqqaf il-kumpanija Blank Canvas ma' Andrew Randon u Angelique Muller. Tul is-snin Rawen porta foll bħala rakkuntatur tal-istejjer, artist viżiv, attur, u ħoloq proġetti għal disinjaturi tal-moda, musicals u NGOs. Bħalissa qed idur festivals tal-films differenti sabiex iressaq idea tiegħu għal dokumentarju ġdid u kreattiv. U ovvjament il-Professur Henry Frendo qiegħed magħna ehm, fin-nofs. Ehm, minn dak li jilni nafek, profs, ehm, u anka minn dan id-dokumentarju li li konfermali li inti mintix bniedem li taċċetta kollox kif jiġi, jew li inti kwiet u jekk jgħidu l isma trid toqgħod hemmhekk, trid toqgħod. Tara se tagħmel biex l-affarijiet tibdilhom. Vera ni? Veru, veru, veru.
Dak is-solt li s-sorijiet ta' St. Joseph kont ħallastu għax kellim bil-Malti jew le? Eh, kont inħallsu għaliex eh, kellhom ma kontx inkun nista' neħu parti fir-recreation.
Għajjimt lil Manuel de Mek, ħadd ma kien jaf bih. Eh, l-università kont ukoll tipprotesta, tqis ruħek ribellus.
Jien daqsxejn ribelli u imma ġifieri jien naħseb li dak sinjal tajjeb. Illi ma taċċettax kollox u illi jkollok sens kritiku fil-ħajja. U naħseb li waħda mill-affarijiet li attiratni fl-istudju tal-istorja hija proprju dik illi fil-liġi trid titgħallem il-klawżoli u s-sottoklawżoli tal-leġiżlazzjoni. Mentri fl-istorja għandek iżjed il-libertà li taħseb b'mod kritiku u tipprova tinterpreta dak li ġara minn lenti tiegħek u. Jiġifieri jiena naħseb li waħda mill-attrazzjonijiet tal-istudju tal-istorja hija l-perspettiva storika analitika kritika li tippermettilek. Però tlaqt mill-ewwel, mill-bidu nett, meta nxtħet lejn it-triq tal-istudju u r-riċerka fl-istorja. Tlaqt mill-ewwel bil-premessa li ħa tikteb affarijiet, ħobż mhux mimgħud bil-Malti, jiġifieri affarijiet ġodda li ħadd qabel ma kiteb dwarhom. Ehm.
Jiena bdejt nikteb meta kont għadni żgħir. Jiġifieri jekk tara r-Rivoluzzjoni Maltija tal-1919, 1970, jiġifieri 1970 qabel ma dħalt l-Università. Kont għadni kif spiċċajt is-sixth form il-Liċew. Dħalt l-Università fis-65. Imbagħad, naturalment, id-Dipartiment tal-Istorja, dak iż-żmien immexxi u nkoraġġut ħafna mill-Professur Andrew Vella, li lili kien iġibni ħafna u għeni ħafna, tani spazju fejn nimraħ iżjed. U kont fortunat li ħadt il-Commonwealth Scholarship. u mort Oxford għal tliet snin fejn ovvjament kelli aċċess għall-aħjar libreriji tad-dinja u kont nagħmel ġranet sħaħ ir-Rhodes House Library u l-Public Record Office, Kew, dak iż-żmien kien għadu ma marx fl-offiċini l-ġodda. U hemmhekk bdejt nirrievalwa ħafna anke mill-ideat tiegħi stess. U fil-fatt fil-dokumentarju ikkwotajt waħda mill-iżjed affarijiet li weġġgħatni li kien qalli s-supervisor, li kien Freddie Madden, kien Skoċċiż Ingliż iżjed mill-Ingliżi, mill-Isle of Skye, minn Scotland. Fej, għalli li huma rridu jiċċivilizzawna lilna. U li aħna konna pis fuq spallejhom. U li Malta ma kellha l-ebda valur għall-Ingilterra. Dawn huma ideat konservattivissmi ehm, riċiklati illi kienu jużaw l-imperjalisti biex jiġġustifikaw id-dominju tagħhom tad-dinja. Imma ta' kienet jużom fil-konfront tiegħi li kienet daqsxejn differenti għax ma kontx lest naċċetta. Eh, però kienet antipatika għaliex għed f'università fejn suppost hija waħda mill-aqwa universitajiet tad-dinja. U qed tiffaċċa mentalità anakronistika dejqa illi allura tikkuntrasta mar-reputazzjoni tal-Università u mal-ħajja kif inhi fil-verità u kif kienet qed tiżviluppa bil-kritika tal-kolonjaliżmu li kienet qed issir ħaġa komuni. Allura kelli daqsxejn ta' dilemma hemmhekk ah, fil-fatt. Però inti qed issemmi inċident li ġralek l-Ingilterra, suppost waħda mill-universitajiet il-kbar. Imma anke f'Malta tiġbed l-attenzjoni li qisu kien hawn min jibża' minn mill-istoriku, minn xi ħadd li se jaqla' il-katavri mill-qabar, Manwel Dimech pereżempju. Pereżempju, pereżempju. Il-biċċa hi li r-riċerka dejjem taqla' l-katavri u iktar ma tagħmel hekk iktar tkun riċerka tajba. Ġifieri aħna kellna bżonn iktar apprezzament tar-riċerka. U jiena għandi x-xorti ngħid li kelli ħafna mill-istudenti tiegħi illi imxew f'di triq. U nieħu gost nismagħhom iterqu għad it-triq, anki fil-radio tal-Università pereżempju, fil-Campus FM, li jiena inċidentalment kont strumentali biex ġibtlu l-liċenzja mingħand l-Awtorità tax-Xandir ħalli jkun jista' jibda jxandar. U li kien għal Peter Seraċin Onglot, kont immexxih. Imma ġifiri, naħseb li hemm eżitu eh, tal-affarijiet li l-ideat li promovejt ma kienx kollox eh, għal xejn fil-vojt. Mhm.
Anthony, ehm, nerġa' ngħidilkom Anthony Mizzi huwa l-producer, id-direttur ta' dak id-dokumentarju li għandna kemm rajna. Naħseb kellek biċċa xogħol diffiċli biex tħalli xi affarijiet barra minnu. Uff.
Eh, iva, eh, kif eh, tista' timmaġina meta taħdem fuq film u speċjalment dokumentarju, dejjem għandek ħafna deċiżjonijiet kreattivi. Għax din għajsa vapur li inti trid tistira u tara ħafna direzzjonijiet u postijiet sbieħ fejn tista' tmur, imma trid tipprova żżomm kind of the main substance in mind. U il-diffikultà fid-dokumentari huwa l-fatt li inti ma tafx, ma tkunx taf eżatt l-affarijiet li ħa tiltaqa' magħhom. Alright, jiġifieri trid tibda b'ċertu strateġija imma mbagħad trid tipprova tkun daqsxejn miftuħ li Forsi tmur on a side side road jekk hux rilevanti. Mela ħa nagħmlilek din il-mistoqsija. Kif kont tħares lejn Henry Frendo qabel bdejt id-dokumentarju u issa li għamiltu kif qed tħares lejh? Hemm differenza jew le?
Iva ta, hemm differenza kbira. Fil-fatt illum il-ġurnata nista' ngħid illi għandi ċertu mistħija għax meta iltqajt miegħu l-ewwel darba għedtlu illi kont semmejt Ġieli hawn, ġieli kont smajt ismu, naħseb kont forsi qrajt xi essay jew artiklu tiegħu u kont ġest kont naf li kien persuna importanti fin-naħa ta' fl-aspett tal-istorja. Imma meta mbagħad dħalt sew fix-xogħol tiegħu u bdejt anke niltaqa' ma' mistoqsijiet kbar li Jiena dejjem kont inżomm ġo qalbi ħajti kollha. Dwar xiex, pereżempju, dwar xiex? Dwar identità, pereżempju, għax, pereżempju, il-fatt li għandi missieri Malti u ommi Islandiża, jiena m'għandix l-istess kunfidenza bl-Islandiż u la bil-Malti li għandi bl-Ingliż, li jien nara ironija kbira, effett, nistgħu ngħidu forsi tal-kolonjaliżmu,
illi. Titkellem Malti tajjeb imma. Qed nipprova, imma kelli nagħmel sforz kbir, qed ngħidlek id-dritt. U li kelli kontrija wkoll għax m'għodtx skola approvata. Tgħidli għalfejn kontrik? Għax sfortunatament l-iskejjel speċjalment privati huma kollha ibbażati fuq is-sistema Ingliża. Hemm, ġifieri jien meta ħriġt minn hemm, Kelli litteralment nitgħallem il-Malti mill-bidu għax ma tantx tawni l-opportunità li kelli bżonn. U allura l-identità, meta taqra dwar l-identità f'Henry Frendo, titgħallem iktar dwarek innifsek qed tgħid? Eżatt, jiġifieri jiena vera fejn kind of ħassejt l-ikbar connection ma' dax-xogħol, fejn hu beda jsaqsi dawn il-mistoqsijiet bħal xi tfisser li titwieled Malti? U anke meta jsemmi l-fatt li kind of qatt ma kien hemm xi ħadd dan l-aħħar ma nafx min kien, naħseb actually it was it was Vicky Ann who had mentioned this, illi in his own way Henry Frendo had rewritten the history of the modern period. Because up until that point l-perspettiva li kellna kienet li perspettiva Ingliża. Jiġifieri kif jgħid hawnhekk fid-dokumentarju. Perspettiva ta' kif jarawna minn barra. Eżatt. Iktar mill-Ingliża, forsi anke kif jarana ħaddieħor. Eżatt. Jiġifieri kif kif qal hu, sakemm naslu f'punt fejn aħna qegħdin ngħidu l-istejjer tagħna fil-lingwa tagħna, mill-perspettiva tagħna, Until we reach that stage, ħa nibqgħu naħsbu b'moħħ ħaddieħor milli moħħna.
Il-Professur Vicky Ann Cremona, Kif ġegħelna naħsbuha mod differenti dwar l-istorja tagħna Henry Frendo? Jiena frankament naħseb li Henry Frendo kif għad kif għadt inti, prattikament dar raġa' kiteb l-istorja ta' Malta. U jekk wieħed joqgħod jara jiena l-ewwel ħaġa pubblika ipprintjajt il-lista ta' kotba li qiegħda fuq Google Scholar ta' Henry Frendo. Qed hawn? Fiha tmien paġni. Tmien paġni kollha jiġifieri fitti, mhux tmien paġni b'ħafna arja u ħafna separazzjoni. Dan ifisser li dan il-bniedem iddedika ħajtu biex jirrakkonta l-istorja ta' Malta u bdejt nipprova nara x'kienu dawn it-temi ta' dawn il-kotba kollha jew l-artikli eċċetera. U verament bdejt inqassamhom u ndunajt li Pereżempju, hu tkellem ħafna fuq il-partiti politiċi, l-awtogovernanza, fil-ktieb, pereżempju, ovvja, l-ktieb ta' teżi tiegħu li kienet Party, Politics in a Fortress Colony, imma wkoll fil-Maltese Political Development, imma wkoll fil-ktieb Żmien l-Ingliżi. Ġifieri, U mbagħad tkellem ħafna fuq il-lingwa u l-identità, saħansitra għandu kotba fuq hekk, The European Mind, Narrative and Identity, The Origins of Maltese Statehood, Culture and Identily li kien editja ma' Oliver Friggieri. Tkellem ħafna fuq in-nazzjonalità, Malta's Quest for Independence, tkellem ħafna fuq il-kunċett ta' Italjanità kontra Englishness, u wera wkoll kif l-Italjanità u l-estremiżmu Ingliż kienu rappreżentati ħażin anki fl-istampa Taljana jew Ingliża għal raġunijiet propagandistiċi. Tkellem ħafna fuq in-nuqqas ta' qbil bejn Malta u l-Ingilterra u Għamilt dan it-terminu li lili kien għoġobni ħafna li kien personality politics. Difatti minħabba l-personality politics hu jitkellem fuq ħafna personalitajiet li kellhom dan il-personality politics, Gerald Strickland, Mintoff, Nerik Mizzi, ġifieri hu nistgħu ngħid fis-suġġetti tiegħu jimraħ Fuq livell inkredibbli bejn l-istorja tas-seklu dsatax u l-istorja tas-seklu għoxrin u jasal sal-1964 kważi. Naħseb li huwa importanti li nġegħluh jew b'xi mod ngħinuh jikteb l-istorja ta' wara l-1964 għax hu għexha u għextniha kollha wara kollox naħseb meta nitkellmu mbagħad fuq il-ħajja tiegħu hemm bżonn li ngħidu dawn l-affarijiet u għalhekk naħseb li huwa interessanti wkoll għax hu mhux biss Kellu l-kapaċità jimraħ dawn is-suġġetti kollha, imma kellu l-kapaċità wkoll li jagħtina metodoloġija ta' qari tal-istorja. L-ewwel ħaġa li għamel Henry u li naħseb jiena kif tgħid hija tagħlima għalina l-istoriċi kollha huwa li hu jmur għas-sorsi oriġinali. U dik hija ħaġa importanti ħafna, għax inti jekk ma tmur dana Henry darba mort miegħu il-Ġibilterra u sparixxa u fittxejtu kullumkien, fejn kien fl-arkivji ta' Ġibilterra. Ġifieri dana ħadem fl-arkivji Ingliżi, fl-arkivji Taljani, fl-arkivji Meta inti tmur taħdem fl-arkivji u tibda tara dokumentazzjoni vera u tibda taqra għalik il-ittri, il-korrispondenza, il-kundanni wkoll, inti tibda tifforma opinjoni differenti ħafna minn dak li ġieli għal skopijiet politiċi jew għal skopijiet romantiċi anki jew għal skopijiet soċjali jridu jirrakkontawlek. Naħseb li Henry peress li mar f'dawn is-sorsi bħala sorsi prinċipali u prova prova jikteb wara li qrom u wkoll wara li sema' in-nies. Jiġifieri Hu tkellem studja ħafna anki bl-istorja orali, mar jkellimhom in-nies. Dak ukoll huwa metodoloġija, le? Eżatti, eżatti. Tisma' lin-nies li għaddew u li għexu ċertu esperjenzi. Eżatti.
Il-fatt, il-fatt huwa li inti meta, meta inti teżamina d-dokumenti, teżamina l-memorji tan-nies, għax qed, qed ituk il-memorji tagħhom, inti tista' mbagħad toħroġ direzzjoni. Ovvja li d-direzzjoni jgħidha hu stess f'wieħed mill-introduzzjonijiet tiegħu. Hu jgħid il jagħti stampa metaforika interessanti li r-realtà meta inti tpinġiha jkun hemm ukoll id-daqqa tal-pittur. Hu dik hija metafora tiegħu Hija ħaġa vera, ovvjament inti bħala storiku ma tistax tkun kompletament diżinteressat, għandek pożizzjoni tiegħek ukoll. Però il-fatt li inti tara d-dokumenti oriġinali, li inti tisma' n-nies li jirrakkontawlek, ovvjament iġegħlek ikollok nuċċali inqas ikkulurit. U naħseb li dawn huma elementi importanti ħafna għaliex aħna għandna ħafna nies li rrakkontaw storja bi preġudizzju. U naħseb il-rwol tal-istoriku huwa li jipprova jirrakkonta b'bilanċ. Ovvjament ideat personali tiegħu jkollu, imma almenu jirrakkonta bilanċ. U naħseb li Henry Frindo dan ipprova jagħmlu.
Prof. Frendo, kellek stedina hawnhekk biex tibda tikteb l-istorja ta' Malta mill-64 'il quddiem. Tidħol għaliha?
Jekk Alla jagħtini s-saħħa, imma at this stage in life naħseb li daqsxejn tard, imma ktibt jiena ktibt artikoli li jirrigwardaw il-ħajja wara 64. Per eżempju, serje ta' artikoli li fil-fehma tiegħi mhux magħrufin kważi xejn huma li ktibthom l-Awstralja wara li rritornajt minn Papua New Guinea fil-rivista Quadrant. Quadrant was the leading intellectual monthly in Australia. Eh, u ehm, Fost daw niftakar the UN and the Refugees, niftakar b'mod speċjali fil-December tal-86 Messages from Intoffs Malta.
Taħt Marengo le daw kienu? Kif?
Marengo, ta' Marengo le? Taħt ismi dak ippubblikajtu. Ah, taħt ismi. Eh, fil-fatt irċevejt lettret fuqu. Kont. Ejwa.
fil-birthday tal-mara.
Għax kontroversjali kien dak.
U fuq il-Mozambik, u fuq iż-Zimbabwe.
Però dawn l-esperjenzi kollha li inti għext bħala student fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet, is-sebgħinijiet l-iktar imbagħad, kif influwenzawk fil-mod ta' liema aspetti tal-istorja u ta' liema perjodu partikolari kellek tikteb. Għaliex, pereżempju, ma mortx fuq il-Medjuevu? Ma studjajtx u rriċerkajtx il-Medjuevu? Għaliex mort fuq dawn il-mitej sena ta' storja mill-Franċiżi sal-Indipendenza? Il-Medjuevu was a much safer bet, jiġifieri mill-perjodu dsatax u għoxrin seklu, għaliex hemmhekk kien hemm il-biża' li n-nies jigdu fuqu. kien għad kellek nies li għadhom ħajjin, mhm. speċjalment fit-20th century, e, u hemmhekk dħalt ferja illi kienet kważi kważi traskurata u mhux minsusa. E, u kifat e, ħafna avvenimenti importanti illi wara jiena sottolineajt ma kunux magħrufinu. pa' Sette Ġunju per eżempju. U anki l-partiti politiċi hawnhekk għalaqqas l-idea meta twaqqfu l-partiti ma kienet ċara. Il-Nazzjonisti kienu jaħsbu li twaqqaf il-Partit Nazzjonalista fin-1926 meta saret l-Unjoni mhm. bej il-Partit Demokratiku Nazzjonista ta' Erik Mizzi mhm. u l-Unjoni Politika Maltese ta' Sergo Mifsud. Mentri ma kien veru xejn, niftakar kont qed nitkellem ma' Edi Fenech Adami darba kont ġejt Malta fuq żjara, kont qed niklu għand il-Gillier. Kien qalli jiena il-ktieb tiegħek qrajtu minn qoxra sa qoxra għal party politics. Qalli u naħseb li għandek raġun qalli rridu nbidlu d-data ta' meta twaqqaf il-partit. Fil-fatt issa kitbuha naqxuha fuq il-bib tad-dar ċentrali 1880. Eh, u jiena nikkonsidra dik hija data korretta. Hemm meta twaqqaf il-partit. Jiġifieri kien hawn din reluttanza, din retiċenza biex wieħed jidħol fil-perjodu iżjed reċenti. Reċenti. Prof Cremona, għaliex taħseb li bħala poplu nibżgħu mmissu l-istorja politika reċenti aħna? Sempliċiment
Naħseb li Henry għandu espressjoni oħra li toġobni ħafna. U jgħid the necessity to decolonize the mind. U naħseb li għandna nagħmlu da bħala titlu, decolonizing the mind. Għaliex? Għaliex aħna sfortunatament Malta anki bil-qawwa tal-partiti politiċi li kellna u li għandna, għandna għad għad għandna naqra din il-mentalità kolonizzata anki fil-mod kif aħna naħsbu minn meta nitwieldu skont partit. u mhux skont realtà politika jew soċjali, jiena naħseb li huwa importanti li niktbu l-istorja tagħna ta' wara ta' wara l-1964 għaliex ġraw ħafna affarijiet, ġraw ħafna affarijiet tajbin bħal pereżempju s-sigurtà soċjali li kompliet tiżviluppa eċċetera. Ma ġraw ħafna affarijiet ħażiena, pereżempju il-fatt li ingħalqu fakoltà tal-arti u tax-xjenza kienet element ta' assolutiżmu sfrenat Il-fatt li inti, jekk inti, u, u jiena naħseb li llum il-fatt li qegħdin nipprivileġġjaw ċerti, ċerti studji fuq oħrajn huwa żball għaliex inti m'intix qed tgħallem, m'intix qed tob, kif tgħid, tirrispetta l-kunċett ta' università li inti tidħol hemm, tidħol f'liema suġġett tidħol biex taħseb b'mod kritiku. Issa, u jekk inti qed tagħmel ix-xjenza, jekk inti qed tagħmel l-arti, eċċetera, mela dak huwa l-iktar importanti li inti meta toħroġ minn hemm taf tagħmel riċerka, taf taħseb għal għalik u għal moħħok u m'għandekx bżonn indottrinazzjoni. Taf taf tfittex fejn għandek tfittex sja jekk inti storiku, sja jekk inti artista, sja jekk inti xjenzjat. Dawk huma, dak huwa l-irwol tal-università u mhux biex nipproduċu nies bi prodott tal-massa għax issa għandna bżonn l-IT mela ħa nipproduċu ħafna l-IT u mbagħad forsi għoxrin sena oħra joħroġ xi invenzjoni oħra li dawn in-nies tal-IT m'għandniex bżonnuhom u narmuhom. U naħseb li din hija kwistjoni ta' dekolonizzazzjoni tal-ħsieb. u li l-ħsieb huwa l-ħsieb huwa liberu, m'għandux ikun attakkat la għall-finanzi ta' pajjiż, la għal sitwazzjoni politika ta' pajjiż. Għalhekk naħseb li huwa importanti li nistudjaw nies bħal Henry Frendo. Għaliex? Għaliex dana wriena firxa enormi ta' storja, storja li hija viċina, qrib tagħna, għaliex aħna, I mean, jiena twelidt, konna għadna kolonja Ingliża. Jiena niftakar in-1964, Jiena niftakar li li meta jiena il-papa tiegħi kont għadni żgħira ħafna ħadni biex nara l-karrijiet tan-1964, tal-ġurnata tal-Indipendenza, jiena niftakar li l-papa tiegħi kellu aħna konna ħdej ġejjin mill mill kważi minn minn ħdej San Ġwann u nqala' l-ġlied. Jiena niftakar il-Mintoff jiġġieled u li papa tiegħi qabadna u ġerriena 'l hemm, jiġifieri dawn l-affarijiet Għadna niftakruhom. Niftakar, niftakar meta l-istudenti tal-mediċina intrabtu mal-ħadid ta' Kastilja. Għalija hija dawha b'Alla li neħewh dak il-ħadid. X'dak il-ħadid kellu kellu wkoll simbolu storiku, simbolu storiku għall-ġlied meta għalqu meta għalqu d-dipartiment il-Fakultà tal-Mediċina. Ġifieri dawn l-affarijiet importanti li jiġu rrakkontati. Anthony, inti għedt li għandek sieq Malta u sieq l-Iżlanda. L-isfidi li għandna f'Malta meta nitkellmu dwar l-istorja tagħna, il-problemi li għandna f'Malta meta nitkellmu dwar l-istorja tagħna u kif għadha kemm semmiet, ikkwotat lil Henry Friend of Vicky Anne, dwar kemm hu importanti li niddekolonizzaw il-ħsieb tagħna. Issa l-Iżlanda pajjiż żgħir bħal Malta, popolazzjoni żgħira bħal Malta, storja ta' kolonjaliżmu, insomma. Imma il-ħsieb fl-Iżlanda kif inhu meta tqabblu ma' Malta? Ara, jiena dejjem kont rajt u dejjem kont nara kuntrast kbir bej il-kultura ta' Islandja u Malta. U on paper hija ħaġa stramba għax kif għedt inti, tnejn li huma huma islands, kważi l-istess population, all right forsi huma daqsxejn differenti f'sens tal-klima u hekk. U l-art. U anke l-fatt illi li huma kienu għal xi ċertu żmien f'kważi xi mitej sena taħt il-Daniżi, the Danish.
Ekku.
Imma il-kuntrast li dejjem rajt huwa kif huma jilbsu l-kultura tagħhom on their sleeve, kif ngħidu aħna, heart on their sleeve. Fis-sens tmur fejn tmur Iceland, tara kullimkien l-apprezzament tal-folklor, ta' stejjer antiki, ta' tradizzjonijiet. U bħalna huma għandhom industrija tat-turiżim b'saħħtu ħafna. Imma tinduna illi it's for a different type of tourist, forsi nistgħu ngħidu hekk. Għax imbagħad Malta ħa dejjem dejjem innutajt illi kellek tfittixhom dawn l-affarijiet illi jekk inti persuna interessat fil-ħrejjef u folklor Jew inti interessat trid tidħol jien naf ċertu tradizzjon, xi tip ta' skill jew whatever, trid tmur tfittixhom. U kemm-il darba nisimgħu illum il-ġurnata li iwa dak l-aħħar wieħed li issa qed jagħmel dak it-tip ta' jien naf tagħbit jew. U dik li ninnota, jiġifieri huma Jaqraw ħafna, jiktbu ħafna. Importanti di, speċjalment f'din l-atmosfera li qegħdin hawnhekk u dak li qegħdin. Però Professur Frendo, kburi li inti Malti? Naħseb kieku ma ġejtx lura fil-ħajja. Sens xenofobiku, imma ġifieri. Le, le, le, ma fis-sens.
Tħossok Malti u ċittadin tad-dinja fl-istess ħin? Fejn tibda u fejn tispiċċa? L-istess mistoqsija li saret fid-dokumentarju li jagħmel Anthony fid-dokumentarju, li tagħmel inti wkoll fl-aħħar mill-aħħar għal min kien jattendi għal-lectures tiegħek, ġi, Malta fejn tibda u fejn tispiċċa? Fejn tibda li inti ċittadin tad-dinja u.
Ma naħsibx li hemm kontradizzjoni bejn li tħossok Malti u li tħossok Ewropew, pereżempju, jew li tħossok ċittadin tad-dinja. Jiena Malta huwa l-punt tal-oriġini. Il-punt illi sawwarni. Imma ma jfissirx illi iddistakkani mill-bqija tad-dinja. Jiġifieri ċerti aspetti tal-ħajja f'Malta huma simili jekk mhux identiċi ma' dawk ta' pajjiżi oħrajn. Ma narax kontradizzjoni fil- li tħossok Malti u fl-istess ħin tħossok fil-kastana Ewropew li żed viċin. Ehm, però mhux dejjem kien hekk għaliex ehm, fil-kolonjaliżmu kellek ħafna nies Ingliżi żed mill-Ingliżi. Oħrajn Taljani iktar mit-Taljani. Oħrajn Katoliċi iktar mill-Papa. Jiġifieri dejjem kien hemm dawn il-tendenzi estremisti li huma kawża tal-kolonjaliżmu. Mhm. Għax il-kolonjaliżmu fl-aħħar mill-aħħar huwa impożizzjoni ta' kultura u ta' forma mentis fuq dik nattiva. Jiena niftakar, għax l-arkivji kif qalet Vicky Anne, l-arkivji huma sors vera illuminanti. Jiena niftakar waħda mill-affarijiet li impressjonatni Londra meta kont qed naħdem fil-Public Record Office kienet perception ta' uffiċċju tal-kolonji, ta' kolonji l-official li jikteb il-kummenti fuq il-files. Fejn jirrefera għal wieħed li jien kont naf li hu Malti, bħala foreigner, għad dan miġnun. Mbagħad spjegaw because he is neither a Protestant nor does he speak English.
Rridu jkunu żewġ elementi. Għalih?
Għalih.
Iva, ma daw qed emexxu pajjiżek.
Però l-għeruq importanti għalik, l-għeruq tal-Furjana, ħarġu mid-dokumentarju. Le, le, l-għeruq importanti, l-għeruq importanti smjat. Għaliex u t-tfulija wkoll importanti. U naħseb dik ħaġa ħaġa li tibqa' ġo fik u tibqa' tinfluwenza direttament jew indirettament għal omrok. U jiena fortunat f'dak is-sens li kelli dak it-trobbija parrokkjali, jekk trid issejħilha hekk, l-affinità mal-lokalità, u dik raġuni oħra li xejn naqbel ħafna mal-gvern lokali, inċidentalment, għaliex il-lokalità hija ħafna mill-sors formattiv ta' kull persuna. Jiġifieri li inti tapprezza l-lokalità mnejn twilidt, mnejn kbirt u tapplika b'xi mod, direttament jew indirettament, naħseb li hija xi ħaġa tajba. Xtaqt nara jekk hawnx minnkom li qegħdin preżenti hawnhekk tattendu għal din il-konverżazzjoni li forsi għandkom, għandna sessjoni ta' question and answer jekk tixtiequ, jiġifieri għandna l-mikrofonu hemm fuq kemm Tollu jdejkom, forsi mistoqsija lil Professur Frendo jew lil membri tal lil xi ħadd mill-membri tal-panel hawnhekk. Kemm nitolbok tidentifika ruħek? Um, Joanna Spiteri Staines, uh, grazzi ħafna tal-kodba li ktibt, tal-wirt storiku li tajtna. Għandi ġiex domandi għalik. Waħda mill-affarijiet li kien hemm fil-filmat kienet li inti meta tara lil nies żgħar li minn għalija ma jafu xejn fuq l-istorja ta' Malta di hija xi ħaġa li int ma tiħux gost biha. Jiena din nħossha ħafna għax jiena perit naħdem fil-qasam ta' bini storiku u qed nara ħafna żvilupp sfrenat li kważi kważi qed inħassru parti mill-istorja tagħna f'dal-pajjiż, f'Malta u f'Għawdex. U ili nsaqsi lili nnifsi dawn l-aħħar ħmistax-il sena Imma għalfejn qed nara nies minn żgħar sa politikanti, sa nies li qegħdin imexxu l-Gvern li m'għandhomx rispett lejn il-wirt storiku tagħna? U m'għandix dom, m'għandix risposta għaliha. Ma, ma nistax nifhem għalfejn aħna ma nħossux li aħna kburin bil-wirt storiku tagħna. U l-ġiex mistoqsiji li għandi għalik huma affarijiet li nsaqsi lili nnifsi. L-ewwel waħda hija li jien għandi tifla t'erbatax-il sena li qiegħda hawn xi mkien hawn, u meta ġiet biex tagħżel l-iskola ta' tlettax-il sena l-suġġetti ma kienx hemm l-istorja ta' Malta, history, history, mhux storja ta' Malta, history. U t-tifla dort fuqha, imma għalfejn m'intix se tagħżel history? Għax ma jinteressanix li Weġġgħatni ħafna għax jiena dejjem għandi ħafna kotba fuq l-istorja d-dar u bdejt ngħid Madonna t-tifla tiegħi stess ma tridx tagħżel history. Imma mbagħad bdejt ngħid imma matematika bilfors iridu jagħmlu Malti, bilfors iridu jagħmluh. Jekk aħna għandna pajjiż fejn in-nies m'għandhom ebda interess fil-bini storiku tagħna, Forsi parti minnha għax l-istorja ta' Malta mhux suġġett li bilfors iridu jagħmlu, almenu sakemm ikollhom sittax-il sena. Allura l-mistoqsija tiegħi li huma tnejn, taħseb li missna jkollna l-istorja ta' Malta bħala suġġett li bilfors irid ikollhom l-istudenti almenu sakemm ikollhom sittax-il sena, u corollary tagħha, taħseb int li suppost li jkollna education system tal-MPs li qegħdin jiggvernaw li jrid ikollhom edukazzjoni fl-istorja ta' Malta? Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi.
Mistoqsija pertinenti, lej, ma naf blebda taljan li daqxej storja tal-Italja da l-iskola ma tallimx. Ma naf blebda Ingliż, Franċi, l-istorja ta' pajjiżhom ikunu jafuha. Aħna Malta fl-iskejjel.
Imma aħna l-istorja kienet soppressa. Ġifri, aħna eh, eh, eh, l-istorja tagħna Mitej sena ta' kolonjaliżmu, mitej sena, li huwa perjodu twil ħafna, ara kemm il-ġenerazzjoni għandek, u kien perikoluż li inti tkun taf l-istorja tiegħek, tajjeb, għaliex jiena niftakar pereżempju fl-iskola darba għal ftit snin kellna ktieb jismu A Gateway to a Nation's History. A gateway to NHSS ta' Karmenu Bonavija. Dan wara ftit snin neħħewh. U reġgħu ġabu l ta' La Spina, Outlines of Maltese History. Jiġifieri qed titkellmu fuq perjodu edukattiv formattiv seminali immens li għall-iskola primarja jew sekondarja fil-bidu. meta m'għandekx test surit lin-nies tal-istorja. Imbagħad skont kif tgħallimha l-istorja, jekk tgħallimha bħala sensiela ta' dati fit-tali data u fit-tali data, dik mhix storja xejn. U fil-fatt din tista' tkun waħda mill-problemi li għandna wkoll. Ma nafx il-Professur Cremona u int tixtiqux tidħlu fiha wkoll din. Jiġifieri ħafna tfal jgħidulek għax l-istorja kif tiġi mgħallma ddejjaqni. Imma l-istorja hija mhux id-dati kif qed jgħid il-Professur Frendo, imma sensiela ta' ideat li jwassluk li tifhem dwar dak li għadda minnek u minn pajjiżek. Jiena naħseb li waħda mill-problemi tal-tagħlim tal-istorja f'Malta, meta ngħallmu l-istorja ta' Malta, ngħallmu l-istorja ta' Malta qisha Malta qiegħda f'bozza. Malta hija parti minn l-Ewropa, hija parti periferika tal-Ewropa, imma hija parti taċ-ċentru tal-Mediterran bejn l-Ewropa u l-Afrika tan-Nord. L-Afrika tan-Nord anqas insemmuha, qisu diżgrazzja jekk insemmuha. L-Ewropa aħna ma nurux X'kien ir-rwol tagħna fl-Ewropa? Għaliex allavolja kien rwol marġinali, imma kien rwol marġinali importanti. L-Ingliżi kieku aħna ma konniex import, ma, ma nfetaħx is-Suez Canal u ma konni, u ehm, ma konniex importanti għax, għax inħalaq l-steam engine u kellhom bżonn il-faħam biex imexxu dawn il-vapuri, kieku forsi qas kienu jagħtu kasna. Dawn l-affarijiet huma importanti ħafna. Meta aħna nibdew na ikollna diskussjoni fuq in, ehm, il-kunċett ta' nazzjonalità u l-ġlieda ta' identità nazzjonali, irridu ndaħħluha wkoll fil-kuntest kolonjali. Inti, meta inti għandek pajjiż bħal Malta li qed jirrendi għall-Ingilterra, evidentement dawn ma jridux jisimgħu fuq kwistjonijiet ta' nazzjonaliżmu. Mela, aħna il-mod kif aħna ngħallmu l-istorja, apparti il-fatt li aħna llum ħafna ħafna għalliema Minflok iġegħlu lill-istudenti jaqraw ktieb, ituhom il-handouts, l-iktar ħaġa terribbli li hawn fil-pajjiż tagħna għax hemm bżonn li t-tfal jitgħallmu jaqraw ktieb, mhux jaqraw handout li huma n-notes tat-teacher, għaliex inkella inti minn tista' taħseb b'moħħok, sa taħseb b'moħħ dak li jridek titgħallem it-teacher. U l-kelma li użajt inti importanti ħafna għalija hija l-kuntest ta' meta ta' kif tpoġġi ċertu sensiela, ħe jekk insejħilhom hekk, ta' events, mhux l-event innifsu, imma l-kuntest ta' mad-dawra għalfejn ikunu qegħdin jiġru ċertu affarijiet, fhemtni? U qed nitkellmu fuq stejjer fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd iħobb stejjer, kulħadd iħobb imur is-sinema jew jara Netflix u jisma' storja interessanti, imma l-problema huwa l-mod kif inpinġuhom, kif kif kif you know, this textbook style li timeline ta' dati, jiena ġieli niftakar. Imma jiena naħseb li l-istorja mhijiex biss a story, it is a history. Jiġifieri aħna rridu ndaħħlu wkoll il-kunċett ta' storjografija. Fis-sens, min qed jirrakkonta? Min qed jikteb din l-ittra? U għalfejn?
Għaliex qed jgħid dawn l-affarijiet? Eżatti, għalfejn qed jiktibha? Allura jidħol il-ħsieb kritiku hemmhekk ukoll. Eżatti, u dan huwa naħseb il-fatt li li Henry kien jipprova jmur jara dawn is-sorsi kollha differenti, iġegħlek taqra b'mod kritiku l-istorja ta' Malta. Mhux hekk? U, u kemm possibbli tipprova tidħol ġo moħħhom, fis-sens meta għandek a primary source f'idejk, tipo you feel as though you're entering into the mind.
Mela, mistoqsija oħra?
Aha, jiena kont teacher tal-history. u għandi degree honours fil-history, ġifiri qabel ma irtirajt, kont nallem il-history. U kont nallem il-history fil-skejjel sekondarji tal-gvern. Issa, nixtieq nagħti l ħaġa ħatqa ta' kbira meta inti għadt li t-tifla tiegħek ma setatx tallem titgħallem il-history. Ma eh, ma żlitux. Għaliex jiena kien ikolli grupp mhux ħażin ta' history option, U meta ngħallmuhom il-history, ma ngħallmuhomx biss il-history ta' Malta, ngħallmuhom il-history ta' Malta in kuntest mal-Ewropa. Jiġifieri l-Maltese history is not taught in isolation. Il-Maltese History nagħrmuh skont il-perjodu Ewropej ukoll li qed nistudjaw. Jiġifieri dik hija l-aħħar tliet snin qed nitkellem hawn, għax jien options kont ngħallem. U mbagħad sirt wara li ħriġt mix-xogħol tkellimt ma' History Options teachers u daw qaluli le ta' ma ddux ikollna dawk il-klassijiet li kellek int. Għadtilha, għadtilhom għaliex? Qaltli, għaliex l-istorja mhijiex apprezzata fl-iskejjel. Konna nagħmlu isu sessions qabel ma jagħżlu l-options, konna nagħmlu isu ħwienet tal-English, tal-Maths, ta' hekk u hekk, u kienu jiġu jkellmuna. Imma l-ommijiet kienu jgħiduli, imma miss, se tagħmel jekk tgħallem il-history? Issa, dik l-ewwel waħda. Taqla' flus, jiġifieri mill-history. U barra minn hekk, kienu wkoll kien hemm ħafna, dat ngħid jiena ħmistax-il sena ilu, kien hemm ħafna nies li qed jimbuttaw fl-iskejjel, da fil-Gvern, anke l-heads tal-iskejjel, kienu jimbuttaw is-sciences u l-computer studies. Sewwa, jiġifieri allura ma kienx hemm post għal history. Għaliex dawn kienu joħduhom options. Ġifieri dik hija raġuni oħra, because they weren't pushed. Mela, jidher li għandna, grazzi ħafna, hawnhekk jien naħseb għandna intervent ieħor jew mistoqsijiet oħrajn. Hawn isfel.
Biex inkompli mas-sinjura li għadha kif tkellmet, jiena wkoll ex-teacher. Il-ħaġa li kienet tiddejjaqni fit-tagħlim tal-History kienet li jiena Form One u Form Two għax imbagħad minn Form Three kienet tkun għażla, option. Ok? Mela General History kien ikollna. Imma dejjem min kien qed jaħkimna, it-Torok, il-Fenixi, il-Franċiżi, imma l-Maltin fejn kienu, x'parti kellhom f'din il-history? Dejjem nitgħallmu, skont il-kotba li kellna, min kien qed jaħkimna. Il-Maltin fejn kienu, x'parti lagħbu f'din il-history? U hemm kienet. il-question, għaliex aħna m'għandniex inħossu li we belong in that story? Kellna parti minnha. X'għamilna aħna? Irribeljajna, qgħadna għal kollox?
Tajjeb ħafna. Decolonizing the Mind, le, il-passività, jiġifieri qisu l-Maltin kienu passivi u ma kinux atturi, aġenti, tal-istorja tagħhom stess. Imma naħseb is-sabiħ huwa li we are that whole amalgamation of Phoenicians, Carthaginians, Franċiżi, Spanjoli, jiġifieri jiena meta jiena nħares lura fl-istorja tagħna u pereżempju nkun qed naqra fuq il-Feniċi, Jien xorta qed ngħid għad dawk l-ancestors tiegħi. Qed tifhem? Tassoċja ruħek magħhom.
Eżatt. U Tidentifika ruħek magħhom.
u jiena na- dik dik nara l-problema jiena illi hawn d- dil- divorce in the modern era. Tant għandna teknoliġija u entertainment u affarijiet madwarna illi d- d- the line has been severed fejn we've used to feel apart with. U għalhekk semmi meta meta kellimt fuq Iceland semmejt illi kont nara dil-kuntrast għax hemmhekk tara li għalkemm il-Vikings spiċċaw ma nafx f'meta illi għadhom kburi u għadhom kind of juru dak l-apprezzament. Professur Cremona. Jiena naħseb li hemm problema li ħadd ma jgħid. Jekk inti l-iskola tispiċċa fis-siegħa ta' wara nofsinhar, ma tistax tagħmel dawn is-suġġetti kollha. Jekk inti jekk inti tmur l-Italja, jiena ħija jgħix l-Italja, t-tfal tiegħu ġew edukati l-Italja, għamlu il-Liceo Scientifico mhux il-Liceo Artistico u As Classico, u bħala suġġetti obbligatorji Kellhom l-istorja u l-filosofija. Jridu jew ma jridux, kellhom jagħmlu storja u filosofija. Imma l-iskola tispiċċa fl-erbgħa. Jiġifieri dawk kellhom ċans jagħmlu suġġetti b'mod approfondit. Jekk aħna hawn skejjel addirittura li jispiċċaw fin-nofsija, kif jista' jkun li sa ndeffsu dawn is-suġġetti kollha? Diġà is-suġġetti li qegħdin indeffsu, qegħdin indeffsuhom b'mod li ma nistgħux li t-teachers ma jistgħux jagħmlu mirakli, ma nistgħux ngħallmuhom sa ċertu punt b'mod kritiku għax hemm ukoll il-kontenut li jrid li li jridu jgħallmu. Jiġifieri jiena jiena personalment inqiegħed fid-diskussjoni anki s-sistema tat-tagħlim tagħna. X'jiena meta kont żgħira kont imur l-iskola, konna noħorġu kont imur l-iskola tal-gvern, jiġifieri jiena jiena persuna li ħarġet minn skola ehm, primarja privata ma minn skola sekondarja tal-gvern. Imma l-iskola kienet tispiċċa fit-tlieta u nofs. Ġifieri ma nistgħux noqogħdu ngħidu għaliex mhux qed nagħmlu dawn is-suġġetti. L-argument għandu jkun għaliex l-iskola qed iddum daqshekk ftit. U mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu fuq kemm għandna bżonn jekk inti tmur skola privata tista' forsi toħroġ fi tlieta. Ma mhux il-każ tal-iskejjel kollha. Skejjel rari ħafna fejn titħallas ħafna flus biex toħroġ fi tlieta. Professur Frendo, ħa nieħu l-aħħar intervent minn għandek il għaliex il-ħin huwa li hu qegħdin jitolbuni biex kemm jista' jkun nġibu għal konklużjoni din id-diskussjoni.
Jiena naħseb li eħe, x'tawgura apparti mal-ħsieb tiegħek tal-aħħar hekk li xtaqt tagħmel, x'tawgura għar-riċerka u għall-istudju tal-istorja f'Malta anke fil-kuntest ta' dan li għadna kemm smajna? Ara, David Thompson jiddeskrivi l-Istitut tal-Istorja bħala the best liberal education you can get. Għaliex? Għax tiftaħlek ħafna orizzonti hu. Jiġifieri, l-assenza tal-istorja miċ-ċiviltà Maltija kontemporanja hija nuqqas ta' edukazzjoni. U din serja ħafna ġifieri, għaliex din l-idea li għax computer ma nafx tista' ssir tifhem fil-computers, all right. Ma computer x'ħadd itimaw u x'ħatik lura. Ġifieri, il-ħsieb kritiku oriġinali jiġi minn l-approfondiment ta' studju ta' x'ġara u ma ġarax u minn min u meta u kif. Din hija l-istorja. Ma sfortunatament aħna l-istorja li f'Malta għandna tradizzjoni tagħha hija papagalleska, narrattiva, nieqsa mill-analiżi, nieqsa mill-kritika u kważi kważi imbeżża. Ma tkunx tirfes fuq il-kallu ta' xi ħadd. Mela allura dawn iż-żewġ elementi li naħseb li noħorġu minn din id-diskussjoni li kellna hawnhekk illum wara nofsinhar, kemm hu importanti l-ħsieb kritiku u kemm hu importanti li tkun kuraġġuż anke meta tistudja u tirriċerka dwar l-istorja biex ir-riżultati tar-riċerka tiegħek tippreżenthom kif bil-mod li taħseb li għandek tippreżenthom. b'analiżi kritika u b'mod li jinftiehem min-nies hemm barra biex isiru jħobbu anke l-istorja ta' pajjiżhom. Grazzi ħafna lil Anthony Mizzi, mill-ġdid prosit ta' dak il-film u dak id-dokumentarju, grazzi ħafna lill-Professur Vicky Ann Cremona,